Nibdew deħlin fil-fażi finali tar-restawr ta' dan id-WL tal-1941. Avvanzajna mhux ħażin, fil-fatt mill-aħħar l-aħħar feature li raw it-telespettaturi inti ppreparajt ħafna groundwork ħalli llum nistgħu nistgħu mmexxu 'l quddiem. Illum x'għandna ppjanat? Mela illum inlestu l-parti tal-klaċċ, jiġifieri ħa nagħlqu din il-parti ta' hawnhekk, inwaħħlu l-brackets li magħhom se jeħlu l-footrests ta' żewġ naħat, inwaħħlu l-coil ħalli nkunu nistgħu nkomplu bil-wiring, nistgħu nwaħħlu s-seat ukoll.
U semmejt l-oil tank. Eżatt, nagħmlu speedo cable u nwaħħlu l-oil tank li huwa n-naħa tal- tal-lemin tat-tank biex inkunu nistgħu nippreparaw il-pajpijiet. Aġenda twila, ħjar nibdew. Nibdew. Nxamru. Unħamġu jgħina x'taħseb. Mela, l-aħħar darba laqna l-klaċ u l-estajnjeħ. Satjajna t-tension tal-katina.

Jibdeħu xejra differenti.
Naħseb f'din il-fażi mbagħad ukoll tibda tirrealizza jekk tul is-snin saru xi kambjamenti b'nidem jinna fis-servizzi għal muturu forsi uża xi part li kienet iktar kurrenti fil-perjodu meta kienet isir xogħol milli meta ħareġ il-mutur. Fil-fatt meta jgħan kun qed nerġa' narma l-affarijiet, Nagħmel referenza għall-kotba u għar-ritratti u ħafna drabi qed insib li kien hemm ċertu affarijiet li tul iż-żminijiet forsi wieħed għamel xi ħaġa biex illapazza. Mhm. Mela dan huwa l-kojl li kellu il-mutur mhm. li qed tip ta' bracket u dan huwa l-kojl li suppost għandu. Hawnhekk naħseb ir-raġuni ċara għaliex sabu tal-krom Sabu tal-krom, dan it-tip ta' motur. Imma fil-fatt ma kienx ma kienx hekk fil-1941, allura aħna issa narmawlu dak li suppost ħareġ ħareġ bih.
Qed nara l-wiring Huwa kompletament, kompletament ġdid. Iva, ħafna mill-wiring bdiltu għaliex kien hemm kif rajna fil-bidu meta kont qiegħed inżar mal-mutur. Kien hemm ħafna mill-wiring li kien magħmul b'dawn it-terminals tal-plastik. Kien hemm xi wires illi meta bdejt nawwiġhom bdew ukoll jinqasmu. Allura rnexxel insib harness tal-epoka, jiġifieri bil-kulur tal-wires kif suppost, il-wires bil-insulation ta' drab, eżatt, jiġifieri deċidejt illi ma noħux riski u naqbatu kif kont fiżifna nibdel kollox.
Innotajt hawnhekk per każu fejn għandek il-wiring miexi mat-tubu. Da tape użajt? Dak huwa tape partikolari, Huwa tape ta' drapp. Ta' drapp. Li. Ovvjament dak iż-żmien ma kienux jużaw. Cable ties.
Cable ties. Le. Kien jintuża dan it-tip ta' tape, fabric tape, biex iżomm il-wires fil-post u wkoll wire clips. Li jkunu clips tal-ħadid li għandi xi ħaġa minnhom ġejja li kienu jintużaw biex jorbtu l-wires in-naħa ta' wara tal-frame u anke n-naħa ta' quddiem.
Rajt li waħħalt il-dashboard ukoll. Waħħalt id-dashboard biex inkun nista' nagħmel ħafna xogħol fuq il-wiring. Ovvjament, il-wiring il-maġġor parti tiegħu jispiċċa fejn dak l-switch li huwa five position switch li inti għandek dawwartu l-ewwel waħda kull ma tajt huwa elettriku għall-ignition system. Mhm. Right? Biex inti l-elettriku kollu li qed jiġġenera l-magna ħa jmur biex jistartja l-mutur. U mbagħad la darba inti startjajt, iddawwar is-switch darba oħra u tkun tixel il-fanal ta' quddiem u l-fanal ta' wara. Hmm. Għax indicators dak iż-żmien ma kellux. Meta xtajt il-mutur ma kelli ġibla ċavetta. Hmm. Allura sibt beril bit-ċavetta ġdida. Biex fil-verità ċavetta m'għandix il-funzjoni li tistajt għal-mutur, Dal-każ iċ-ċavetta Tintuża biex, biss, biex wieħed isakkar is-switch biex ma jdurx. Inti biex tistartja l-motur trid iddawwar hekk. Alright? Biċ-ċavetta, biċ-ċavetta dak ma jdurx, jiġifieri. Jekk impoġġu ċ-ċavetta, hekk ma jdurx. Il-motur ġie bi floorboards tal-ħadid. U fil-fatt konna qed niddiskutu jekk tisbaħħomx. Jekk nisbaħħomx jew le. Però mbagħad sibt illi dat tip ta' floorboards tal-ħadid ma ħarġux mal-motur WL li kien għaċ-ċibi. Il-floorboards li kien ħareġ bih kellhom wiċċ ta' rubber, ġifieri kienu bħal daw, mhm. letteralment, però kellhom biċċa rubber bl-istads marbuta miegħu. Mhm. Fl-1943 ħabba nuqqas ta' rubber meta bdiet il-gwerra. Dojmlhom tal-ħadid. Dojmlhom tal-ħadid. Però rnexxieli nsib sett floorboards tar-rubber bil-marki kif suppost u d-darba li jmiss kalla jrid ikunu waslu u narmawhom. Hekk qiegħed tara Tonio kif qed jaħdem il-klaċċ. Bil-moviment tal-pedala. Issa nissettjawh ta' mal-ħin jiġifieri. Għax bħalissa pereżempju m'għandu xejn l-għaxk. Issa nurik kif tissettjah minn hawnhekk mela. Meta jkollna l-floorboard fil-post, nkunu nafu kemm trid tinżel il-pedala u nikkalkulaw l-biħot ieħor xi ħaġek. Ehm, il-klaċ ikun engaged. Jekk ħatafas iktar, il-klaċ se jkun disengaged, ġifieri ħataq tafri. Biex inti tissettja attention ta' dil-katina, mm. għana bdejna resqu l-gearbox il-qoddim jew l-ura. Sewwa? Mela, meta ressaqna l-gearbox il quddiem jew lura, qed inbidlu wkoll it-tension tal-katina mill-gearbox għar-rota. Ġifieri ma tistax tagħmel waħda biss tagħmilhom it-tnejn f'daqqa.
Dak x'inhu hi? Dinha biċċa li tiffrankalek ħafna flus. Eh. Mill-speed cameras, dan huwa l-speed ok bil.
Da, mekkaniku ġifiri. Mekkaniku hija bil-wire.
Kienet xi ħaġa komuni li la kien 6 volts eventwalment bdew jibdlu Għal 12 jew mhux daqstant? Mhux daqstant, ta' fuq motur, iktar fuq karozzi kienet tkun dik. Għaliex karozzi karozzi kollha ħafna iktar electrical load, fanna li għandek tnejn. Fuq motur 6 volts, xorta kien jaħdem u jaħdem sew.
Dik il-bażi tas-sit? Din hija l-bażi tas-sit.
X'qed tagħmel? Qed nigriża li x'din għad tiċċaqla, ovvjament aħna konna għedna li il-motur. Il-molla u hekk.
Fiha molla.
U l-partijiet li jiċċaqalqu. Qegħdin nigriżjawhom. Fejn għandek ħadita ta' ħokma ħadit sewwa.
Min ivvinta tajt il-patent, ja, min jaf kem dam jaħsibha biex. Ma toqgħod qis fiha l-ħsieb għax fiha ħafna tidwil. Le, mela, mela, mela.
L-idea ma li kollok tal-pivoting naħseb. Eżatt, ġifieri.
Inti għandek biss iktar minni. All right, mela. Ehm, Istu waħlu l-komplement tas-sit, x'taħseb? Fejn?
Mela.
U daħlejn jaħtajjeb għara bil-boltit miegħu. Dawr din nħollu. Dawr din nħollu għamiba.
Da spacer fuq u spacer taħt. Spacer fuq u spacer taħt. Il-wisa fuq u d-dejjaq taħt. Dana il-tlet toqbit huma l-pożizzjoni ta' sita ġifiri s-siti tik l-option li tersaq skont it-tul tal-rider. Jina ħanamilhom fin-nofs fil-każ tiegħi.
It-tank ta' żejt? Qabel it-tank ta' żejt, nwaħlu l-brekit tal-pedala ta' din in-naħa. Ħalli nkunu preparati għal-floorboards ukoll.
Finalment nwaħħlu nofs it-tank effettivament imma hu n-nofs li fih tpoġġi ż-żejt mhux il-petrol. Eżatt, ħalli sal-darba li jmiss jiena nkun ilħaqt ikkomunikajt it-tank taż-żejt mal-magna bil-pajpiet li hemm bżonn.
Mela issa l-attenzjoni li wara li ġa ġi sprejjat ma nagħmlux. Tfarfira. Għax kollu trab.
Forsi nistgħu nuru anke it-telespettaturi il-forma tiegħu. Hemm issa ħafna ħela ta' spazju fl-istess. Mhux ħela ta' spazju tagħna lix it-tank ta' żejt li huwa dan għandek bżonn 3 litri żejt. Ġitlet litri ħajqodu għaw ġo, pero tank liħor, li huwa tank tal-petrol mbagħad, jidħol ġo dan. Eh, dak l-spazju utilizzat. Mhux moħli, mhux moħli. Biex ikollok iktar fuel, ovvjament.
Jista' jkun li tinċalqu l-wires sabba xu daqsxejn il-motur. Ħalli naraw x'inhu jiġri. Alright, imqabdina l Mela, aħna nikkonkludu hemmhekk. Kif qed taraw, progress sar u fil-fatt niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex nagħmlu waħda mill-aħħar sensieli propju fuq ir-restawr tad-WL tal-1941.